Għal dawk minnkom leali għat-Toyota, jixtiequ jidħlu fid-dinja tal-vetturi elettriċi, imma xtaqu jistennew biex jaraw x'ħa toffri din id-ditta, nistgħu ngħidu li l-stennija spiċċat għax bdew jaslu l-mudelli ġodda. Ftit ilu provajt l-Urban Cruiser, mudell interessanti immens għas-suq lokali, illum qed nipprova l-verżjoni fully electric tas-CHR. Fil-ġranet li ġejjin ħa nipprova wkoll il-verżjoni l-ġdida tal-BZ4X li tikkompleta r-range ta' vetturi elettriċi ta' Toyota u qed insemmiha għaliex is-CHR Plus għandha ħafna in komuni, fil-fatt mibnija fuq l-istess underpinnings biss karozza relattivament differenti. u allavolja ġġorr l-istess isem bħac-CHR Self-Charging Hybrid u s-CHR Plug-in Hybrid, hija karozza sostanzjalment differenti, hija kemxejn ikbar u anke fejn jidħol styling għandha elementi li jiddistingwuha. Nibdew billi nħarsu lejn il-faċċata, fiha dak li jgħidulha l-hammerhead face imħabba l-istil tal-karozza minn quddiem. Ħaġa li tissorprendini huwa li għandek din l-area kollha ddedikata għad-daytime running lights li huma C-styled, verament imponenti. Biss imbagħad, il-headlamp innifsu li fih kemm id-dim u kif ukoll il-bright huwa kontenut f'din is-sezzjoni hawnhekk li effettivament meta tkun karozza skura aqqas tinduna li hawn fil-fatt fanal hawn taħt. L-istyling mill-ġenb sabiħ immens, f'dan il-każ għandna 18 inch alloys bis-sehem verżjoni fejn jitilgħu għal 20 inch. Għandek l-istess coupé SUV styling tas-CHR, l-istess sistema fejn il-handle huwa moħbi allavolja fuq verżjoni sewda dawn id-dettalji inqas jidhru. Hemm verżjonijiet ukoll fejn jista' jkollok is-saqaf iswed biex jikkuntrasta mal-bqija tal-bodywork. Hawnhekk forsi l-verżjoni elettrika tiddistingwi ruħha l-aktar mill-CHR standard. Ovvjament għandek il-BEV, Battery Electric Vehicle, indikazzjoni li hija l-electric car, għandek il-badge ta' Toyota żgħira żgħira hawn u għoġobni ħafna dan l-effett tal-LED light minn naħa għall-oħra tal-karozza li jikkrea effett verament sabiħ. Ma nafx għaliex, tfakkarni daqsxejn anke fil-Porsche Macan il-ġdida bħala styling. Dan l-ispoiler hawn fuq araw id-dettall tiegħu. Bla dubju konsiderazzjoni importanti għal din il-kategorija ta' karozza huwa kemm tesa' bħala luggage space. Fil-fatt il-volum totali huwa ta' 460 litru, daqsxejn iktar. Għandek arranġament interessanti, għandek il-qiegħ livell ta' wara, allura faċli biex iddaħħal u toħroġ l-affarijiet. Biss jekk dan mhux suffiċjenti, ħarġu sistema interessanti fejn dan maqsum fi tnej u joħroġ il-barra jidħol hemmhekk jidħol dan ukoll u ggwadanjaj tlieta jew erba' pulzieri bħala font jekk ikollok xi ħaġa kbira xi ġġorr, ovvjament tista' tneħħi kemm il-cover tal-luggage boot Għal karozza ta' 4.5 metri naraw li l-ispazju wara huwa diċenti, is-sit qiegħed fil-pożizzjoni li l-insuq kieku l-karozza jien, ġifieri kważi kompletament lura, u naraw li kemm bħala legroom u l-headroom ukoll huma diċenti, anke bħala shoulder room, Ovvjament, jekk għandek xi ħadd bilqiegħda fin-nofs, is-sit dejjem ħa jkun ħarir aktar iebes u iktar elevat, biss imbagħad l-art hija kważi ċatta, tipiku ta' vettura elettrika, l-art hija daqsxejn għolja allura tinnotaw irkub tejja qegħdin mgħollija mhux ħażin u l-parti ta' taħt tal-koxxa ma tistrieħx sew fuq is-sit, fuq il-parti t'isfel tas-sit. Imma għad-distanzi ta' Malta żgur komda mmens u anke tliet adulti għal dak l-iskop jistgħu jinġarru mingħajr problemi ta' xejn. Quddiem ukoll il-karozza komda mmens kif taraw għandek driving position elevata, allura l-viżibilità tajba mmens, għandek seats komdi b'ħafna flessibilità, tista' taġġusthom huma manwali, l-unika ħaġa li għandek il-lumbar support li huwa elettriku, imma xorta ssib pożizzjoni tajba, l-isteering wheel ukoll għandu kemm height, u reach adjustment. L-unika komment li kolli ngħaddi fuq l-steering wheel huwa li biex tara dik il-parti ta' dashboard, dak l-screen, trid tniżżel l-steering wheel għal dan il-livell. Issa dan il-livell ħajaħbat lek marku btejk, allura trid tollih ftit biss ħa jtellfek ħarira mill-viżibilità. Mill-banda l-oħra għandek dan l-iskrin enormi ppożizzjonat tajjeb immens u l-resolution u anke r-response time tiegħu huma brillanti. Ħaġa li jagħmlu verament tajjeb it-Toyota bħalissa hemm dak id-dibattitu suppost ikollok x'kollox touch screen jew inkella jkollok buttuni fiżiċi, hawnhekk araw daqsxejn, integraw il-buttuni fiżiċi ġo l-iskrin. Allura għandek dan iċ-ċirku, iddawru, skrin żgħir ġewwa u tinbidel it-temperatura. Għandek din il-parti tal-konsol wiesgħa mmens, tant hu hekk li saqajk tispiċċa tistrieħ miegħu, imma b'hekk rebħu l-possibilità ta' żewġ full size wireless charging pads. Għandek il-gear selector komdu tagħfas 'l isfel biex titfa' jew reverse jew drive u kemm titfa' u 'l isfel għal neutral. Imbagħad għandek il-park button hawnhekk u tliet buttuni oħra, eco mode, snow u hawnhekk biex titfi t-traction control. Armrest komda b'storage tajjeb taħt u għandha innovazzjoni. Qed taraw din il-buttuna nagħfasha u niftaħ Imma mhux komdu hekk. Komdu għall-passiġġier. Min-naħa l-oħra, nagħfas buttun għan-naħa l-oħra u tinfetaħ din in-naħa. Kumment fuq is-seats li huma komdi immens, fil-verità għandek il-parti ċentrali tad-drapp u mbagħad il-parti esterjuri li hija tal-leatherette jew kif qed nirreferu għalih illum vegan leather. Bis-supportive immens tad-driver għandu anke l-lumbar support u għandek dawn il-ġnub biex anke jekk tkun qed issuq b'daqsxejn veloċità ħa jżommok komdu f'postok. Għoġbitni ħafna d-dimensjoni ta' spazju li kkreaw bid-diżinn tad-dashboard, użaw anke materjali innovattivi ħafna u anke soft touch plastics hawnhekk. Li ma stajtx insib hu aċċess għall-glove compartment li qed nassumi m'hawnx wieħed, biss imbagħad għandek dan il-compartment hawn taħt biex terfa' l-affarijiet xorta. Niġu għall-powertrain u dan marbut tajjeb jew ħażin ma' wieħed mit-tliet trim levels li jeżistu, li huma Icon, Design u Excel. M'hemmx differenzi kbar fil-fatt bejn l-icon u d-design kull m'hemm il-power tailgate u l-preparazzjoni għat-towba. Imbagħad bejn id-design u l-Excel għandek is-saqaf iswed għandek it-twenty inch alloys u numru ta' safety features żejda. Nibdew bl-icon li għandha dak li nsejħulha l-batterija ż-żgħira

Niftakar meta mort Londra u soqt il-Mirai, il-Toyota li hija powered bil-hydrogen. Meta kont ikkummentajt fuqha għadt iħossni daqsxejn iddiżappuntat għaliex kelli aspettattivi inkredibbli, ma nafx eżattament ibbażati fuq ix. Imma l-iktar ħaġa li. Laqtitni hija kemm kienet ordinarja l-karozza biex issuqha. U effettivament dan kien l-akbar preġju tal-karozza, għaliex ma kellhiex xi fatturi differenti, hija karozza normali flok elettriku jew petrol jew diesel taħdem bil-hydrogen. U naħseb dan huwa parti mill-filosofija ta' Toyota li kemm jista' jkun il-karozzi tagħhom huma normali. u tibdel minn waħda għall-oħra, tħoss dik l-istess normalità. U għall-maġġoranza tal-klijenti, dik in-normalità hija verament dik li jfittxu. L-istess ħaġa bis-CHR jinsoqt il-verżjonijiet kollha mhix daqstant differenti minnhom, alla volja hija karozza kompletament differenti. Hija faċli biex tissuqha, verament kwieta, għandek it-touch points mal-karozza kollha tal-ogħla kwalità allura tagħtik dik is-sens ta' lussu. u tagħmel eżattament dak li titlob minnha. Tmiss il-gass f'dan il-każ elettriku għandek ħafna iktar torque li hu available ma' l-għafsa tal-pedala, allura r-reaction hija impressjonanti, imma f'karozza li mhux ħa toqgħod tiġri u ttellaq biha. Meta għandek bżonn l-ispeed ittijulek, imma ġeneralment ħa tinstab b'kalma u bis-serħan tal-moħħ. Is-sensazzjoni hija ta' kontroll totali, jiġifieri l-karozza ma tintimidakx. Għandek soundproofing eċċellenti allura apparti li m'hemmx ħoss tal-magna, anke wind u road noise huma minimi, anqas tismagħhom. U forsi fejn nippreferiha ħafna iktar mill-kemm il-self-charging hybrid u l-plug-in hybrid huwa l-fatt li bil-verżjonijiet l-oħrajn meta inti maġġel u tafas il-gass, xi ħin minnhom ħa tidħol il-magna u tikkrea dak il-ħoss u dak is-sens ta' urġenza. Hawnhekk tibqa' dejjem silenzju, anke jekk tniżżel il-gass mal-pjanċa, il-karozza ttir imma dejjem paċi perfetta. Minn kif ħarġet, is-CHR dejjem għamlet hit kbir magħna l-Maltin, għandha styling li jien togħġob immens u issa għandna option ġdida, dik fully electric. Bħala styling kważi kważi jien rajtu rraffinawh daqsxejn iktar, karozza kif rajna kemxejn ikbar allura għandek daqsxejn iktar spazju u iktar prattika. Ta' min tgħaddu s'għand ix-showroom Ħaż-Żebbuġ u tippruvaw din il-karozza. Għal dawk li qatt ma kellhom Toyota imma xorta qed ifittxu vettura elettrika, din hija waħda li għandkom tikkonsidraw.